hama neshamwari dzangu ndinoda kugoverana nemi detembo iri rinotevera rakarukwa nekunyorwa nama hamutyi nei musoro waro uchiti chishona kutapira idetembo randakadzidza kwete nekuverenga mubhuku asi ndichiteerera mukoma wangu albert achiriita detembo iri segadziriro yekunoriita kumakwikwi evechidiki vesangano reroma mumakore iwayo ndaridzidzirawo mukudzidzira kwavaiita ndokubva ndazenge ndoitira vamwe vandakadzidza navo ndichiri kuprimary ndiri mugrade six sezvamunoona musoro umu nekuchirebvu kwazara imvi saka kumakore ekuma 19 chakuti uko mudetembo iri hamutyi nei Aiyemura avo vose vainge vanyora zvinyorwa mururimi rweShona pamberi pake, iye achigamuchirawo chimuti ichocho achibatana navo mukuvaombera kwaaiita. Panguva imwe cheteyo achisuwira zvakare kuti dai waro kwaizonyuka zvizvarwa zvitsva zvaizosimudzira mutsetse iwoyu vachinyorawo zvimwe zvinyorwa nemutauro wedu weShona. Ini kutaura kuno ndaita zvidzidzo zvakawanda zvandaita nemutauro wechirungu zvimwe zvekumakomo asina hwiriko Kwete izvozvo chete, asi nekutodzidzisa mutauro wacho wechirungu muzvikoro nekutonyora zvinyorwa zvakatekeshera pasi rose vanoda kuenda padandemutande vanogona kuzviona nemutauro wechirungu asi mukuita kwese ikoko Uchirangarira zvakadzama, njere dzangu dzadzokera pakuchizoti wangu mutauro wababa namai wakakosha. Ndiko kusaka kuuya pano kuzogoverana nemi detembo irori. Dziri shungu dzekuti iniwo ndigozoitawo chimedu changu chekuenderera mberi. kuti nhaka iyoyi yatakasiirwa isangogumira payakasiiwa ipapo asi ienderere mberiwo nemandiri nekune vachauyawo kumashure kwangu chishona kutapira nama hamutyi nei kwaipa zvino kunze kuyewo amai ava kubuda mabhuku orurimi rwaamai Vanochinyora chinamandorokwati chiShona mumabhuku avo hapana wavanoshona. Vana vavanhu vava kuvaka rurimi rwavo kuitira kusiya ngano kuvana vavo. Tichizvitaura kudai tingati ijee, ngatitorei rukukwe titi chee. Toda kuverenga aya manana, magama anozipa kunge mana. Ngativambei nenhoroondo dzachidya usiku, tichibva pamashambanzou dzamara usiku. Kana taneta, tongoti tsaudzire. Toverenga pfungwa dzasekuru mafusiri. Dzose dzakanyorerwa masasa kudambuka. Dzose dzakanyorerwa isu, kwete mhuka. Wounoka hama dzangu, mufaro unorasisa zvipika. Mufaro singwi unoti ukaverenga wapepuka. Uchanyorazve mamwe chidya usiku. Zuva rose anosevenza otozodya usiku. Kuno mumwe muzvarwa wachakaipa asi zvinyorwa zvake hazvina chakaipa. Mabhuku ake dai hwaiva usavi ndaiseva. zvikurusei yaa karikoga gumi remiseve. Shona yake ine midzi ine madimikira, rungano rwose rwune pfungwa rwune mutinhimira, unonzwa tsinga kumhanya nokufamba kwaro ropa. Kana wongoizarura bhuku yepfumo reropa, nyange ukashevedzerwa kudya, unoti ndichauya. Izvozvo unenge wakuverenga gara ndichauya. Kwete, kwete, handiwo ega mabhuku aya. Kune mamwe mabhuku mazhinji Rufaya Chidzera akanyora yake Nzvenga Mutsvairo Beswa achiti ndakamuda dakarafa mubwiro zvichinzi makuhwa mukadzi watatu ndichaparadza uku kuna marangwanda kumazuva ndadzoka Pose paunoverenga mufaro unobaya kunge feso. Mutsvaire akanyorawo yake inobaya kunge feso. Musiiwo akataura kuti tose tidetembe. Magure nezembera ngatipe mutinhimira wedetembo. hezvo zvinyoreso zvava kukosora mazwi eshona kuda tichaonawo munyori anobva pamushana tinoruda tinoruremekedza rurimi rwedu tinoruda tinorufarira rurimi rwedu ichokwadi bhuku dzedu dzichiri shoma yakapfuma zvisina mukare shona Mamboti manzwa here vakuru vedu vachipira mururimi rwedu rweshona kutapira kunoti madimikira nyaudzosingwi uye sunga wirirano ukazvinyora mumabhuku tose tototi maiso kwadzo mazvita zvikuru nekuteerera kwenyu